Zu eisem Gaart si mer komm, well ech zu engem bestëmmte Moment, wou d'Kanner aus dem Haus waren, e schéine Gaart wollt hunn, mat vill Blummen, mat Planzen, esou e bëssen englesch Aart a Weis. An et war zu deem Zäitpunkt awer nach guer nit geplangt fir iergendwou eppes ze maache mat Rousen. Déi Rousen, déi sinn lech duerno derbäi komm. A wou dunn puer Rouse komm sinn, dunn hunn ech ugefaangen op de Lëtzebuerger ze sichen a fonnt, datt dat eng genial Geschicht wier. D'Lëtzebuerger, déi esou ee gudde Sënn haten fir ze kommerzialiséieren, déi wierklech an allen Hinsichten honnertprozenteg gutt geschafft,

Eng interessant Geschicht, de ganze Gaart, mee d'Rousen u sech schonn, well dat iergendwou och de Patrimoine vun eisem Land ass. Et ass, sinn d'Wuerzele vum Land an et muss ee sech bewosst sinn, mol eng Kéier, datt d'Rousen zu engem bestëmmten Zäitpunkt esou vill Devisen an d'Land hunn, bruecht hunn, wéi zu deem Zäitpunkt nach nit emol vu Stol an Eise komm ass. Et war. Einfach eist Land ass genannt ginn am Zesummenhank mat Rousen. Dofir ass et och schöd, datt dat elo haut esou e bëssen am Gaang ass ënnert ze goen. Eise Gaart ass am Fong och esou opgebaut, datt e fir all Sënner eppes huet. En ass fir d'An, en ass fir d'Oueren, en ass fir d'Nues. An an Nues, dat ass elo eppes wat. üblecherweis ugeholl gëtt fir d'Ouere. Do muss ee schonn e bësse Gedold derbäi hunn, ganz vill Graminéeën hunn an dann den Hierscht, wann déi ufänken ze dréchenen an d'Loft do derduerch geet, geet afhängeg vun der Héicht, vun der Déckt, vun der Struktur vun de Graminéeën, hutt Der och nach e Geräisch am Ouer. Domadder ass e Gaart immens interessant. De Geroch, dat ass vun de Planzen am Allgemeinen, et ass vun de Rouse, mee wann Der ze vill Rousen hutt zum Beispill, da gëtt dat gären mat deenen ale Lëtzebuerger ee ganz staarken, ee ganz schwéiere Geroch. An duerfir hu mir ganz vill Kraider am Gaart, zum Beispill Batteralzem an esou Saachen, déi dee schwéiere Geroch zréckkühlen an domadder déi Saach op eng aner Schinn bréngen, op een aneren Niveau bréngen. An eise Gaart, dee kann natierlech och besicht ginn. Awer wannechgelift, et ass ee private Gaart, Dir loosst och nit doheem jiddwereen zu all Zäit an Äert Haus, mir och nit an eise Gaart. Dat heescht, Dir musst telefonéieren a mir maachen eppes aus. Dat duerfe kleng Gruppe sinn, et duerfen och méi grouss Gruppe sinn, et kann awer och eng Persoun eleng sinn oder e puer Frënn mateneen, déi dat wëlle kucke kommen. Domadder ergi sech ganz aner Gespréicher, domadder ergi sech Ganz aner Point de vuen an hei do léieren ech och nach eppes bäi an dat ass emol ganz flott. Mir hunn dann néft de Rousen awer och aner Saachen am Gaart déi zum Deel och nit grad iwwerall ze fanne sinn. Mir hunn een Tulipier de Virginie. Am Gaart, dee ganz fréi geblitt huet, mat néng Joer, normalerweis heescht et zwëschent 15 an 18 Joer, wann et gutt geet, soss normalerweis nach méi spéit, ier se bléien. Eisen, dee blitt. Datt en nit grad fir eist Klima ass, dat hu mer em nit gesot, an dofir mécht et em anscheinend och näischt aus. Dann hu mer ganz vill Clemati, awer elauter Zorten, déi een nit esou iwwerall och gesäit. Also ech wëll nit. exotesch Blumme weisen, mee ech wëll déi Blumme weisen, déi normalerweis an de Gäert dorëmmer sinn, mee dann an enger Varietéit, déi een eben nit iwwerall an de Gäert gesäit, an 't ass dat och, wat interessant ass.